Öyle? Er kesniñ yımırtası qırıldı, tek Nazlınıñ qırılmadı? Kirhan, seniñ qırıldı? Qırıldı yımırtacıqnı, öyle? Aş tatlı olsun, menim tatlıcıqlarım. Lezetli oldı? Kirhan, e sen ötmecik penirnen almadıñ? Aldıñ? Girikana dal da verin sütmecik. Bugün endi tatillerin birinci künü demek mülkün öyle, Allaya şükür, endi. Bugün yoq, yarın. Yarın öyle. Bugün endi. Bugün mülkün demek endi. Endi bugün kimse oqumay. Unutmadınız, unutmañız, on künden menim doğğan künüm. On künden Hatice'niñ doğğan künü. Allağa şükürler olsun, biz bir afta raatlanacamız, öyle. Aynıñ qaçne qadar? Sekiz, yedisine qadar, öyle, tatiller devam etecek. A, doquzına qadar? Pek yahşı. Doquz-on kün yahşı etip raatlanmaq kerek. Soñ yañı küçnen kene tek oqumaq öyle, çünki vaqıt pek tez keçe. Er şeyni yetiştirmek kerek, doğru? On künden soñ on yaşını tolduracaq öyle. Maşallah qızım. Gerihan da endi başladı mektebe derslere varmaya öyle oğlanım? Endi oqumağa. Aftada bir kere Gerihan endi mektebe başladı. Azırlıq içün mektepke derslerge baralar öyle oğlanım? Begenesen oğlan? Qısmet olsa, sentâbr ayında biz varacamız endi mektepke, öyle? Birinci sınıfa. Güzelcik yuqlap qaldı, onıñ içün Güzeljigi köstermeyik, öyle? O qadar sabır etti, sabır etti. Biz onı evelden birazcıq haşattıq ve o yuqlap qaldı. Endi Bu eki biñ yigirmi üçünci sene bitse, öyle? Kirihan, endi soñki künler. Belki siz balaçıqlara bir şey tilemek isteysiz? Bir söznen olsun, eki söznen olsun. Ne tilemek isteysiz balaçıqlara? Ne tileycemiz yañı yılda balaçıqlara? Sağlıq, baht, öyle? Daa ne? Ömür. Uzaq ömür olsun, uzun ömür olsun. Balaçıqlar yañı yılda hasta olmasınlar, öyle? Daa ne tileycemiz? Ve hara epsinde kerek yapmağa. Ne kerek yapma? Hara yapmağa. Hara yapmağa. A, çoq qar yağsın. Ve elbet. Çoq qar yağsın. A, qar sağındılar. Qarnı sağındılar bizim balalarımız. Biz qarnı bekleymiz. Qar, çoq qar yağsın, öyle? Rigan, sen ne tileycen balaçıqlara? Men tileyem, ştobi olar. Ştobi gerekmey deme. Mına köresiñiz, balaçıqlar, biz de mına Rigan şimdi Skazka balabağçasına barıp, birazcıq qarıştıra başqa tillerni, amma tüzeltmek kerek, öyle? Ve Ştob gerekmedi mi? Yañı yılda balacıqlar hasta olmasınlar, öyle, oğlanım? E? Sağlıqlı olsunlar, doğru? Daa ne tileycemiz? Elmacıq, sen ne, bir şey aytmadın, qızım. Kimse hasta olmasın, e? Kimse hasta olmasın. Dünyada tınçlıq olsun, öyle? Biz kederlenmeniz, er vaqıt külüniz ve bir vaqıt ağlamınız ve. Bahtlı oluñız, öyle? Bahtlı oluñız. Endi Nazlıdan. Eh, ne tileycemiz balacıqlara Yañı yılda? Bahtlı, şanslı olsunlar, öyle? Öz maqsadına irişmek içün elinden kelgeni yapsınlar, öyle? E, ğayret etsinler. Çoq aqçaları olsun. Elmazcıq, doğru, o da pek müim. Aqça olsa, balacıqlar çeşit türlü lezzetli tatlılar alacaqlar, öyle elma, elmaz kibi. Belki de milliy oyunlarnı ögrensinler. E? Elbet. Ve er yere gösteriniz öyle oyunlar qırım tatarca. Çünki epsi kerekler ögrenmek, özüniñ